السلام علیکم دوستو ستارہاں رمضان المبارک یوم بدر اور صحابہ کرام دے حوالے نال صحابہ کرام دی لازوال قربانی جو ذیشان صحابہ دا سردار صحابہ دا ذیشان صحابہ دا سردار صحابہ دا کائنات نی بھل سگدی کردار صحابہ دا جو خالق نے جو بھیجا ہا انعام پجایا گئے دھرتی تے نبوت دا پیغام پجایا گئے ول اوج ثریا تے اسلام پجایا گئے اسلام دے کم آ گئے گھر بار صحابہ دا ذیشان صحابہ دا سردار صحابہ دا اکھیں وی کڈھایاں گن جسمیں کوں چرایا گئے اکھیں وی کڈھایاں گن جسمیں کوں چرایا گئے سینے اتے رکھ پتھر اکھیں وچ کڈھایاں گن جسمیں کوں چرایا گئے سینے اتے رکھ پتھر ریتیں تے لٹایا گئے ہر نال حوالے دے سو ظلم وسایا گئے ہر حال ہا ہونٹیں تے مسکار صحابہ دا ذیشان صحابہ دا سردار صحابہ دا کائنات نی بھل سگدی کردار صحابہ دا ٻدھ روم دے رہزن کوں فارس دے فسادی کوں ٻدھ روم دے رہزن کوں فارس دے فسادی کوں آزاد کرایا ہے کئیں آن آزادی کوں خوشحالی بخشی ڳئی دنیا دی آبادی کوں سب خون دا خرچہ تھئے سر سرکار صحابہ دا سب خون دا خرچہ تھئے سرکار صحابہ دا ذیشان صحابہ دا سردار صحابہ دا کائنات نی بھل سگدی کردار صحابہ دا بھوئیں تے منوایا گیا بھوئیں تے منوایا گیا اسلام دی عظمت کوں تسلیم کرایا گیا اللہ دی حکومت کوں محبوب سمجھدے ہن جو لوگ شہادت کوں رو راہ روک سگی نہ کوئی تلوار صحابہ دا راہ روک سگی نہ کوئی تلوار صحابہ دا ذیشان صحابہ دا سردار صحابہ دا کائنات نی بھل سڳدی کردار صحابہ دا جو پچھی تے رکھ چا ٻئے سارے القاب رشتے داریاں پچھی تے رکھ چا پچھی تے رکھ چا ٻئے سارے القاب رشتے داریاں پچھی تے رکھ چا۔ اے زہد و تقوی ولایتاں سب اے راز داریاں پچھی تے رکھ چا جو پچھی تے رکھ چا سبھے بلندیاں سبھے اڈاریاں پچھی تے رکھ چا ایں بھوئیں تے جو شاہ سوار گزرین او شاہ سواریاں پچھی تے رکھ چا پچھی تے رکھ چا سبھے بلندیاں سبھے اڈاریاں پچھی تے رکھ چا اے اگی تے تر تے لہو دا دریا شفق دا منظر انابی بنڑدے اے سلسلیاں دی صراط ٹپ تے مقام ملدے صحابی بنڑدے۔ جو اگر تیکوں ݙسدے مدینے دا منظر تاں منظر دے سارے نظارے صحابہ اگر تیکوں ݙسدے مدینے دا منظر تاں منظر دے سارے نظارے صحابہ صداقت دے سینے چمکدے دمکدے اے روشن منور ستارے صحابہ صحابہ دیاں صفتاں سچائی دی سدرا تے سدرا دیاں صفتاں اے سارے صحابہ صحابہ دا سب کجھ مدینے دا والی مدینے دے والی کوں پیارے صحابہ توں کن توں قیامت تئیں ڳولے نہ ملسے کوئی مثل اے جی نہ کوئی مثال اے جیویں ہے صحابہ نے کیتی محبت ہے کیتی محبت محبت کمال اے تے محبت کوں تولے ترازو نی کوئی صحابہ دی الفت دا انداز ڈٹھی جیں صحرا سمندر چا تسخیر کیتے او دھرتی تے پیریں دی پرواز ڈٹھی جو ہر دم بلندی بلندی ڈو اڈے کوئی شاہین اینجھا کوئی شہباز ڈٹھی جو سیاہ نانگے کولھوں اجنڑ تئیں ڈنگیندا کہیں وی پیغمبر دا ہمراز ڈٹھی جو سیاہ نانگے کولوں اجݨ تئیں ݙنگیندا کہیں وی پیغمبر دا ہمراز ݙٹھی ولا وی خدا دی رضا تے او راضی توݨیں تیریں کولوں ہے سینہ چھنبھایا خدا ڄاݨدا ہے خدا دے علاوہ کتھائیں وی صحابہ نے نی سر جھکایا جو اے سارے صحابہ ستاریاں دی ماند ستاریاں دی چمکار کیݙے کریسیں اے سارے صحابہ ستاریں دی ماند ستاریں دی چمکار کیݙے کریسے جینکوں سیف اللہ سݙے آقا مدنی جینکوں سیف اللہ سݙے آقا مدنی مجاہد دی تلوار کیݙے کریسے امیر بحر دا توں او بحری ٻیڑا تے اوندے ہسوار کیݙے کریسے توں ابن سبا دے ہیں گھوڑیاں دا گاہی توں اپݨا اے کردار کیݙے کریسے توں ابن سبا دے ہئیں اے سارے صحابہ ستاریں دی مانند ستاریں دی چمکار کیرے کریسے جو جینکوں سیف اللہ سڈے آقا مدنی مجاہد دی تلوار کیرے کریسے امیر بحر دا توں او بحری بیڑا تے اوندے او ہسوار کیرے کریسے توں ابن سبا دے ہئیں گھوڑیاں دا گھاہی توں اپنا اے کردار کیرے کریسے آ کر اپنا پہلے توں ایمان ثابت صحابہ دی عظمت تے ول گالھ تھیسے جیڑھا ہے صحابہ دا گستاخ منکر او اتھ وی مریسے او اتھ وی مریسے او اتھ وی مریسے او اتھ وی مریسے۔